Thlir tute ka lo lawm lo vek cheu a, in sak lai ṭhiat turin te. Thuneihtute'n an in sak lai ṭhiat turin mi pahnih an hriat tir. National Highway fifty four leih zauh leh siam ṭhat hna kalpuia ram lak tawh chhunga in lo sa thar mi pahnihte chu nimin June ni nga khan an in sak ṭhiat tura hriat tir an ni. Len Kawl Editor, Zaununa Kawl ni hnen atanga thutawn danin Serchhip District chhunga National Highway fifty four leih zoh leh siam that hna thawh a nih khan, kawngpui zohna tur hian ram engemaw zat chu dan angin lak a ni, zangna dawmna pek a nih hnuah kawng siam hna hi an thawk zui. Hetih lai hian heng ram lak tawh kawngpui atana la hman si lo ah hian mi thenkhat chuan in an lo sa leh a, hengte hi nakin zela harsatna siam thei turte a la nih avangin hemi chungchangah hian dan anga hma lak a ni ta ni. Nimina inthiat tura hriattir mi pahnih te hi chhingchhip mualpuia awmte neiin an zinga pakhat hian zangna dawmna a lak hnuah right of way huam china in hi a sa thar a, midang pakhat zawk hi tunhma deuh kum sang hnisawm pathum chho a chhingchhip mualpuia leimin avanga. National Highway fifty four siam that a nih tum khan a ram hi. Dan anga laksak ni tawhin helai hmunah hian in sa turin ban a lo phun hle a ni. Thla hmasa khan an insak te hi hriat tur hriat tir ni tawhin nimin tlenga an la ṭhiah loh avangin an insak te hi ṭhiat turin a hmunah hian Magistrate leh Police te leh thawktu dang ten kal a ni. Mi pahnih te hian chawlhkar khat chhunga ṭhia an tum tur thu an lo sawi avangin an insak te hi ṭhia sak a ni ta rih lo a. An hun tiam a ral hnu a enfiah leh tur a ni ang. Heng insak te enfiah a nih lai hian insatu leh Village Council hruaitute pawh an tel a ni.

Mipui nawlpui hne pu kan hriat lar em em chhan pakhat chu November ni sawmhnih pali kum sanghni pakua a thil thleng vang kha ni awm e. Tlangval kum sawmhnih paruk a upa John Edward chu he puk dai dar tur hian a unaute leh a thiante nen an kal a, amah hi puk leh khuarelin a siam. Lei hnuai khur lam chanchin zir binga ngaihven tak mi a lo ni bawk nen a naupan lai chang tawhin apa hian a unaute nen heng hmun ang chi dai dar tur hian a lo hruai fo tawh thin a ni. Kum sanghnih pakuaah he puk daidar nan neih ṭawm hian Jones-a hian puk chep tak mai chu luh chhuah tawngin ama taksa leng ṭawk ṭawkah chuan a tawlh lut zel a. Mil a luh thlen lohna chian a thlen chuan a lu lei vit zawngin a tang ta tlat mai. Theitawp chhuahin tal chhuah tum mah se a tana puk a zim em avangin a tal nat pauh leh a tang nghet ting zel mai si a. A khup a chin hnuai lam chauh a ti chet theih avangin a tan han tal chhuah theih chi rual a ni lo. A unaupa Josh chuan rawn hmuhin thei tawp chhuah pui mah se, awmzia awm si lo, rang takin chhanchhuaktu pua a koh vat a, chhanchhuaktu mi za chuang zetin darkar sawmhnih pali teh meuh an beih hnuah pawh an la chhuak thei lo a ni. A lu lam lei vit zawnga awm rei em avangin darkar sawmhnih pasarih a ral meuh chuan John chu a boral tih confirm a ni ta a, a ruak hi lak chhuah tumin thei tawp chhuah a ni a, sawi tak ang khan a puk chhung a chep em avangin, Chhanchhuaktu pawl pawh an che hlei thei bik hauh lo. Tichuan a ruang chu lak chhuah loin a tahna hmunah chuan hnutchhia a ni ta ringawt mai a. Natipati Puk pawh chu tuma thlawh pawh thei loh turin char phui a lo ni ta ni. John a din hmunah hian ding ta la, i tahna hmunah chuan i thi ngei dawn tih hre kur chungin rilru fim tak pu chungin i thih hun i hmachhawn thei ange? Handyman-in a khalh laiin truck-in a driver bangah a nek bet a, nunna a chan phah. Nimin chu ninga khan kei fangdaiah truck a che sual a, a khalhtu Ngin Siamthanga kum sawmhnih pakhat ngur khua Champhai District in nunna a chan. Thu lakna in tar lan danin. Aizawl lam pana tlan truck hi Zingdariah leh Chenve vel khan kei fang thlen hma kilometre sawm pali velah kawng chhak lam Tuihawk luan kawrah a thlah a. Tuihawk luan kawr atanga chhuah an tumna lamah hian driver Ngin Siamthanga chu motor tanga chhukin A handyman lal biak dik a, a khalh tir a ni. Driver hian kawng chhak lamah a lo en dik a, biak chhuah an tumna lamah a ke hnung chu tuihawk lawn kawrah thla lut ve lehin motor hian driver ngin siam thanga hi ko panga a nek bet a, lak chhuah a nih chuan a lo thi hman tawh a ni. Ngin siam thanga ruang hi Saitawl District Hospital-ah en dik a ni a, Keifang Leitan Branch OMA-in kuang siam sakin nimin vek khan an khuangur a vui tur a lak a ni.